נו, חברים אהער חברים אהין, מוהראש האט עס גע'חזר'ט מיט אונז א גאנץ לעבן, א מענטש האט קיינעם נישט אין די וועלט, לאמיר עס נאכאמאל איבערזאגן, א מענטש האט קיינעם נישט אויף די וועלט, א מענטש איז איינער אליין, ס'איז זייער א ציפעדיגע ווארט, בחורים זיצן דא אין ישיבה, און די ישיבה שטייט שוין ברוך השם צען יאר, און מ'ווערט שוין חתונה, און נאכדעם מ'הייבט אן דורכגיין שוועריקייטן, קומען זיי זאגן, wow, דו ווייסט ראש ישיבה, איך בין דא געווען א בחור כ'האב געהערט די ראש ישיבה זאגט פון וואס מהרש זאגט אז ס'איז נישטא קיין חברה, איך האב עס נישט געוואלט הערן, ס'האט געסאונד דיפרעסט, און ס'האט געסאונד עפעס כאילו דו האסט נישט קיין חברים, דאס די מציאות, דאס די מציאות, דאס די, מ'גייט דורך שוועריקייטן, מ'געט זיך ע ז איינער אליין, קיינער קען דיר נישט, ווען א מענטש האט א צרה, ווען א מענטש איז אין א צרה, ווער קען דיר העלפן? דיינע שיינע אידן? קיינער קען דיר נישט העלפן, א מענטש איז אליין. אוי איז א מענטש אנגעגרייט פארדעם אז ער ווייסט עס, און יעדע זאך וואס ער גייט אויף אים דורך בעט ער דעם אייבערשטן, ער שמועסט מיטן אייבערשטן, ביי אים איז אזוי קלאר די אמונה, ער רעדט צו די אייבערשטער, ער זעצט זיך אוועק און רעדט צו די אייבערשטער, ס'גייט אים דורך א שוועריקייט ער ווערט נישט פארלוירן, ער זאגט עס ווייטער פאר די אייבערשטער. מיינט נישט צו זאגן אז ס'טוט נישט וויי, מיינט נישט צו זאגן אז וואס טוט מען ווייטער, ס'איז שרעקליך, אבער ס'איז נישט פארלוירן. ס'איז נישט א פארלוירענע מענטש, וואס גייט דא זיין? ס'העקט די וועלט, כ'האב באקומען א צרה יעצט, יוי, ס'העקט די וועלט. ס'האט נישט געהעקט די וועלט, דער אייבערשטער איז דא, אונז זעמיר בעטן דעם אייבערשטן, אונז זעמיר לייגן פרוטות אין פושקע, אונז זעמיר בעטן דעם אייבערשטן, חזל זאגן ווען א מענטש געבט א פרוטה לצדקה, אזא שיינע חזל, דאס ממש איך איך לעב מיט דעם, דאס איז ממש פאר מיר פון מיין, א מענטש געבט א פרוטה לצדקה בשביל שיחיה בנו הרי זה צדיק גמור, פארוואס עס נישט טוהן? פארוואס עס נישט טוהן? זאגסט פאר א מענטש, א מענטש וועט געבן צדקה לשם השם, אן קיין שום פניה, אן קיין שום בקשה, הרי זה צדיק גמור. א מענטש געבט צדקה, איך בעט דיך אייבערשטער איך וויל מיין זון זאל זיין געזונט, איך בשביל שיחיה בני, יחיה בני מיינט נישט נאר זיין געזונט, זיין געזונט ברחניות, איך וויל מיין זון זאל זיין א ערליכע איד, איך וויל מיין זון האלט א פישקע, ער האלט פעניס, פעניס, ניקלס, דיימס, פרוטות, איך וויל מיין זון זאל לערנען, איך וויל מיין זון זאל דאווענען, מיין זון זאל פארשטיין די עברה, מיין זון זאל קענען די לערען אין חדר, מיין טאכטער זאל זיין ערליך, הרי זה צדיק גמור, א צדיק גמור, קודם פארלירט ער זיך נישט, האט א פראבלעם ווייסט ער גלייך ווי צו גיין, איך ווייס די אייבישטער איז דא, איך גיי געבן צדקה, איך גיי בעטן, די אייבישטער גייט מיר העלפן, א צדיק גמור, און וואס הייסט א צדיק גמור ווייל ער רעדט צו דעם אייבישטן, ביי אים איז דא אמונה, די אייבישטער איז דא, ער בעט עס די אייבישטער, דאס ברענגט אונז דער רבי צו, דער רבי געבט אונז אזאנע התחזקות אויף דעם, אבער די פראבלעם איז אז מ'זאגט אה, איך האב שוין געהערט, איך האב שוין געהערט די תורות, איך ווייס פון עס באדערט עס. דאס איז נישט גענוג איך האב געהערט די תורות, איך ווייס פון עס באדערט עס. ווייל אזוי ווי דו גייסט ארויס פון בית מדרש, דו גייסט ארויס פון שיעור, שוין. און דער האט אזוי סאך געלט, און דער האט אזא מיליאנטיג, און דער האט אזוי סאך געלט, און באלד גייט צו אים וועט ער געבן א פופציגער. אים וועט ער געבן א צוואנציגער, גיי גיי צו אים וועט ער געבן א פיפט, גריס אים גריס אים, נאך דעסט ארויף גיין צו אים, הא שוין פארגעסן פון דעם מנין, שוין פארגעסן אז דא א באשעפער, שוין פארגעסן אז דא א וועג ארויס פון יעדע פראבלעם.